Ā, hoi anō i mua i te tīmatatanga wā tātau mahi tēnei rā kia heri ake tētahi paku whakarite, ā, hei wāhi ake i te wāhi ki te te ahu o te kaupapa i huihui mai ai tātou, kia inoi tātou. He hōnore, he korōria, he māunga arono ki nei te whenua e whakaaro pai ki nā tāngata katoa amine. Te Matua e te Tama e te Wairua Tapu e tō mātou Kaiwhakaora i hoaora o nā mano e tō mātou Atua. Te whakapai ake nei ki a koe te Atua o te Runga Rawa mō āe manaakitanga uwhia mai e koe ki runga rā, i tēnei whakaminenga e kua paina e tō mātou Atua nei te kaupapa o te rā i huihui mai ai mātou e tō mātou Atua. Nāu nei mātou i manaaki te aki atawhai e tō mātou Kaiwhakaora otirā i ā mātou manuhiri i takahi mai nā huarahi maha. Kia tae mai ki nei te āhua o te karanga o te rā e tō mātou atu e noho tahi ai mātou e kōrero tahi ai, e wānanga tahi ai nā kaupapa e tō mātou atu otirā i te āhua o te reo ka kōrerotia nei tēnei rā. Nō reira kia noho tonu mai koe ki ō mātou taha hei ārai atu i nā mate hei kaupare atu i nā kino hei paihere rā i a mātou i roto i te Wairua Tapu. Hei arata ki a mātou nei nā huarahi o te tika o te ora o te pono o te māramatanga e noho ai ko tōu korōria, me āu manaakitanga ki runga i tēnei whakaminenga i tēnei rā. Hei mua koe a mātou e Ihoa hei tohutohu i a mātou mahi katoa koe anō kia whakakaha i a mātou. Kia whai korōria e mātou i roto i a au mahi katoa e mea tīmata e mea mahi e mea whakaoti i roto i a koe kia whiwhi au ki mātou ki te rona tonu tana i te mea atawhaitia nei koe korōria ki tua ingoa tapuhu. Āmene. A no reira e nā mana, e nā ihi, e nā reo, nā mātāwaka kua huihui mai tātou i tēnei rā i ngā māunga whakahī, ngā puke kōrero, i ngā awa whakatere taniwha. Tēnā kūtou tātou kua huihui mai nei nei Te Papa o Te Taura Whiri i te Reo Māori i runga i te āhua o tō tātou reo, te kaupapa nāna tātou i tō mai tēnei rā. No reira ka mihi, ka mihi ake ki ngā kanohi huhua o te motu o roto i ngā tari Māori Roto i ngā tari kāwana kua huihui mai nei tātou i runa i te ahu o te kaupapa i tēnei rā ki te whakarongo ake ki ngā mātanga, ki ngā taniwha hikuroa rātou te hunga i takahi i te ara hai aha, hai whakatinana i te āhua o tō tātou reo e noho ai hai taumata kōrero mā tātou i tēnei rā. Nō reira ka mihi ake ki o tātou tini aitua kei roto kai waenga i a koutou e kī ana te kōrero A huihuia o tātou mate ki runga i te kaupapa o te rā, mā te rā e mihi, mā te rā e tangi, mā te rā e whakarangatira. Nō reira, ko koutou tēnei kua tae mai, ko mātou ēnei ka rangatira, otirā i ā tātou manuhiri kua tae mai tēnei rā, e kore e kumea roa te poto o tēnei mea o te kōrero, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Nā reira, i whaiwhai ake i ngā kōrero a Whitiaua, ā, me mihi ki a tātou. Tātou te hunga e aroha nei ki tō tātou reo, tātou te hunga kua tāima ai ki te whakanui i tēnei rā nui i tīmata mai i te tau 72 o tērā rautau. E, ko ngā rōpū, nā rātou anō tēnei rā i whakatū, ko te Reo Māori Society, ngā tama toa me te huinga rangatahi. Nā reira, me mihi tātou ka tika, me hoki whakamuri, kia āta titiro ki te huarahi i haere nei ngā tāngata i para i te huarahi kia māmā ake te kawe ake i te reo i tēnei rā. Nā reira, tēnā rā tātou ko tatū mai i tēnei rā. Engari kāre māku e waha ngā kōrero i tēnei hāora, waiho mā ngā tokorua nei kua tatū mai nei ki te kōrero mō te reo Māori. Ko tētahi o rāua i tae atu ki te Pāremata me Hana Te Hemara ki te tuku i te petihana reo Māori ki te Pāremata, ki te kāwanatanga hoki. Nāna i whai hua ai tātou i roto i tēnei rā. Nā reira, e hoki, e hoki ana aku mahara ki te wā o te kereme reo Māori i tū ki roto o Waiwhetu. I reira te tuarua o ā tātou manuhiri, te Kaiwhakawā Joe Williams. Nāna anō hoki i whakatakoto kōrero ki te aroaro o Te Taraipiunara o Waitangi. Nā reira, me mihi ka tika ki a kōrua kua tae mai i tēnei rā. Hoi anō e te iwi, he hōnore nōku ki te whakataki i tā tātou manuhiri tuatahi, tā tātou kaikōrero tuatahi a Lee Smith. Nau mai, haramai Lee. Kia ora anō tātou. Ā, koutou kāre mōhio mai ki ahau, ā, nō Ngāti Kahungunu ahau, kua roa nei ahau e noho ana i te Whanganui-ā-Tara. I haramai ahau i, ki Pōneke i te tau 1969, ki te ako i taku reo Māori. I kuraina ahau i Heretaunga, i ako au i te reo Pākehā i reira, ka ako ahau i te reo Wīwī i reira, Ka ko hau i te reo Ruhia i reirea. Hau, auare ake te reo Maori. Taku wha, whakamā, taku whakamā. No reira take haere mai a hau ki Poneke, ki akona i raro ki nga, me ki nga tohutohu o te kapunga Koro Jews, ki te korero i to tatou reo Maori, to tatou reo rangatira. Me te auaua rawa atu o tēnā reo rerekē, kei te back to front te structure, ka reo e tino mōhio me pēhea he wini nui, he nui wini rānei. Hoi anō, a te wā, ta, ta, taka rawa te wā, a, kua tau mai tēnā kākano ki roti ahau, a, kua pūawai hei tohu rangatira, hei tikitiki. Mōku ake. Nō reira taku pātai atu ki a, nā, waiho tērā pātai ki a Mutu rānō. Me hoki anō ki te tau 1970, whakatūria ai tētahi rōpū e kīia nei ko te, te Reo Māori Society. Ko tōna ke mahi he whakatairanga, he whakanui, he whakakōrero tonu i te reo rangatira, Te nuinga o mātou nō Te Tai Rāwhiti, nō Ngāi Tūhoe, ko ētahi nō Te Tai Tokerau. Ko te nuinga o mātou kāore e paku mōhio ki te kōrero Māori. Hāunga anō ētahi tāngata pērā i a Robert Pouwhare, a Joseph Te Rito, Hākopa Te Whata, me ngā mea i pakeke tonu atu i roto i te reo pērā Mere Te Awa, a Tere McIntyre me ētahi atu. Ā, he Pākehā anō kei tō mātou taha e āwhina ana i te kaupapa. Ko Āreana Vanderschaaf tērā, ko John McCaffrey anō tētahi, he tangata e kaha tonu ana ki te whaiwhai i ngā āhuatanga whakamīharo o te reo Māori. Nō te tau i muri mai 1971 Ka whakaaro ake tētahi o mātou, te āhua nei ko Ranginui Nicholson te ingoa o taua tangata, nō Kāi Tahu, nō Ngāti Raukawa. Nāna anō i te whakaaro, hei, me whakatū he rā, he rā motuhake mō te reo. Nō reira, koinā i whakatū ai te rā o te reo Māori i te 14 o Hepetema hei a i te tau whitu tekau ma tahi, hei ra whakamiharo mo te reo, he ra i akiakina ai e matou nga reo irirangi kia tika te whakahua i nga ingoa o nga tāngata, nga tamariki tonu i roto i nga kura, nga mema paremata, nga waahi, nga maunga, nga wa, oa o Poneke tonu. No reiri paa nga mahi tuatahi ki tēnei o ngā rohe o Te Whanganui-ā-Tara. Nō muri kē mai ka whakanuia te Rā o te Reo Māori ā-motu, arā, te 17 o Hepetema i te tau 1972, ko te tūkuna tērā o te pētihana e toru marama, toru tekau mano ngā tāngata i haina. Engari ki te hoki whakamuri ki te horopaki o te wā, Me whakaaro ake. Um, i te tau, I, I can't remember, i wariwari au, um, wheti tekau mā ono pea, whakaroangi ake ngā haora inu pia, mai te ono karaka ki te tekau karaka, big deal. Hoi anō, i taua wā anō, ka whawhai tonu ngā mangumangu i Amerika, mō rātou tikanga, o rātou Ā, ture ake, tīmata rā ngā wāhine ki te whakatūtū i ō rātou kaha, ka tae mai te pire ārai hapū kia ngāwari ake ai tēnei mahi mahi, ā, ka tū te ihu anō o te hunga takatāpui. I taua wā tonu he mea takahi te ture, te moe a te tāne me te tāne, Oh te ro te wa! Ko tai inainei ki ahei ai te tane me te tane kia moe ai. Um, i te tau 72, he, he tau nui tērā. Uh, ko te, ka, ka uru mai te rōpū o Ngā Tamatoa i Ākarana, um, Ka whakakotahitia e mātou e tērā o ngā rōpū e kī ana Te Huinga Rangatahi. Ko tērā te rōpū o ngā ākonga o ngā whare wānanga. I mua ko te ingoa Young Māori Students, University Students Association. Hoi anō kua Pākehā rawa ki a ētahi o mātou, nō reira, kua huri te ingoa ko Te Huinga Rangatahi. Ko rātou te amorangi ki mua, ko mātou kē. Te Hāpai o Kimuri. Ko tō mātou mahi he takihi i ngā huarahi o ngā tāone, pakupaku tāone, nunui hoki, kia kimi tō rātou aroha mai, tō rātou ngākau nui mai ki te reo Māori, e kī ana he reo kua mate, he reo kua ngaro pērā i te huia, pērā i te moa, Heoi anō, ko tō mātou me kī, kaiwhakahaere, he tangata hei whakaawe i te tangata, ko Cathy Dewes tērā. Ko Cathy te tamāhine a Koro Dewes, ko rāua Ko te Hughes Corporation, we used to call them. Rock my boat, rock my boat. And um, so, no reira, um, ka whai atu mātou mena ka, ka ki a Kathy, ā, me pēne ā koa pērā ngā boys, you know, ka ki anō a Kathy, ā, me haere tātou ki reira porotēhi ai, ka haere mātou ki reira porotēhi ai. Um, he nui ngā kōrero, ngā, ngā tohetohe i tū ki roti tō rātou whare, 224 Main Road, Karori. I a pō, i a pō, ka mutu ngā, ngā, ngā mahi te whare wānanga, ka haere mātou, tatari mai ana ki a, oh, ka awhina atu i a Kura, uh, Kura Jews, te māma, te mahi kai mā mātou. I te pō, ka, Wetiweti anō, ka kōrohia anō ngā kaupapa o te rā, o te, te wiki e pā ana ki te reo Māori. Waimarie anō mātou kia tae mai i te pō, ā, oh no, ka mutu tā, tā rātou mahi ka haere ngā, ngā kaumātua, ngā pakake ki te De Bretts Hotel, ki reira, ā, kai, kai te hinu e kī ana. Nē? And they, ka, ka hoki mai ki te kai i 224 Main Road, ka rori. Waimarie mātou kia noho i ngā rekereke, kia noho ki te whakarongo ki a Pei Te Hurinui Jones, ki a Pine Taiapa, ki a Dick rāua ko Mīria, nō Te Whanui-ā-Tara, Stirling, Dick Stirling, me ērā momo kaumātua, me te whakarongo ki ō rātou hua, ō rātou kīwaha kōrero tonu e pā ana ki te reo Māori. Um, tērā tētahi whakaahua uh, i te tuku no te pētihana ki te whare paremata o tētahi koroua kei mua tonu he tino koroua no koutou ētahi o koutou pea, ko Teonuku Rēne te ingoa, he tino koroua koia tō mātou kaiārahi i ngā wā katoa. Kai a ia te wairua o te reo. Nāna te kōrero, tērā te wā ka tae mai koe ki te Runga Rawa, ka pātaiti atu ki a koe, E Māori, i ahatia e koe te reo rangatira i homai e au ki a koutou? Ka pēhea ō koutou whakaaho, whaka, whakautu. Ka noho mai rā anō tēnā kōrero ki roto i ahau. E Māori, e Rī, i ahatia e koe te reo i homai e hau, hei reo rangatira mōhau? Ko Parahaki, ko Whio ki Tāhaki, kua mau i a koe, kua whakaaro ake, moumou taima. Nō reira, hei kapi aku kōrero paku noa iho i tēnei wā, taku pātai atu ki a koutou, tēnā o koutou, i ahatia e koutou tēnā tangata, tēnā wahine, i ahatia o koutou ngā mea kei ngā tari kāwanatanga e mahi ana, kei ngā, ngā, ngā, ngā wāhi katoa, e Māori mā, i ahatia e koe te reo rangatira I homai e te Atua hei oranga, hei tikitiki mō tō māhunga. Tēnā koutou. Tēnā koe, te rangatira, mō ēnā kōrero tino ātaahua. Me mihi ka tika ki ētahi o koutou kua tatū mai nei, ki a koe te Tuahine Glenis, nau mai hoki mai ki tō tao whare. Ā, ki a koe anō, John, ā, me te nui, ā, o koutou i tā mai i tēnei rā ki te whakanui i te rā o te reo Māori, ā, me te mihi anō hoki ki a, ki te hunga kua hono mai, ā, mā te ipurangi. Ngā tini, ngā tini mano, nē, kei te, kei te mātakitaki mai, ā, mā te ipurangi. Nā reira, ā, ko te, ko te tikanga ia e te, e te iwi, Kia mutu ngā kōrero nei, ka whai wāhi koutou ki te tuku pātai ki ngā tukurua nei. Hoi anō, ko tō tātou rangatira tuarua, ko te Kaiwhakawā Joe Williams, tēnei tangata tonu, taku taenga atu ki te Whare Wānanga o Wikitoria, i noho au ki te kōrero ki tēnei tangata, I pōhēhē au, kua roa nei e kōrero Māori ana. Kātahi ka mea mai ki au, e rua tau noa iho a ia e ako ana i te reo Māori, me taku tumeke hoki ki tērā. Ko ētahi tāngata i whānau mai me te, me te āhuatanga nei, te ngāwari ki te kapo ake ki ngā reo Te ngāwari ki te tū ki te kōrero, nā koia tētahi. Nā reira e te iwi, homai te pakipaki mō tēnei tangata, te Kaiwhakawā, Joe Williams. Tēnā tātou e te iwi. Tēnā tātou e huihui nei mō te reo tonu te kaupapa. I runga i taku ohorere kia mōhio ai ko te rangi nei te rangi o te reo Māori tuatahi. I runga i tōna whakamana i te rā o te petihana ka kawea atu i ngā arawhata o te Pāremata e tēnei, me Hana me rātou mā, me Tame pea tētehi, rātou ngā radicals o ērā wā, ki te Whare Pāremata. Nō reira e mihi ake ana ki te kaupapa, koia au i tino whakaae kia haramai. Kātahi nō nei au ka hoki mai i tētahi atu hui i tū i te ata nei i te whare o Michael Fowler. Ka mutu i tērā ka hīkoi mai ai au ki konei, koia au kāre i āta whakarite he aha wā aku kōrero. Ka whakahuatia e au tēnā, nō te mea, ko te hui i reira, ko te hui mō ngā kaiwhakawā o te emepaea, me pēnā rawa, Commonwealth Magistrates and Judges Association Conference, ia toru tau. 400 pea, 500 pea ngā kaiwhakawā i taetae mai i te emepaea, ā, ki te pahupahu kōrero mō te ture, mō te mahi kaiwhakawā, ērā mea. Ka tū te pōhiri. Ā, me te aha, me te kī, ā, me whakatūngia he pōhiri ake, me māori ake te tīmatanga. Ā, mehemea ka huri ō tātou whakaaro ki te tau whitu tekau mā rua, mehemea ka pērā, kāore. Ā, nō reira kua paku huri tēnā ao. Ka tūtū mai, ka rua ngā kura ka haramai. Ko tētahi kura Pākehā i Kelburn, me ngā mokopuna. I tae mai i te whakanui i te rā, i te ata nei, ā, ko ngā mokopuna ka āwhina i te hunga kāinga i Te Āti Awa, ā, ki te haka, ki te waiata ērā mea katoa. Ā, ko Kelvin Normal ka āwhina i te manuhiri, i ngā tino, tino rangatira teitei o te ao ture o te Commonwealth. Ka tū a mokopuna ka karawhiua wāna mahi. Ka tū a mahara okeroa ka whakatakotongia tana kōrero. Ka tū a whaea June ka karanga atu tōna karanga ki ngā manuhiri. Ā, ko Kōtuku Tibble kei tērā taha e tiaki ana i te manuhiri, ko Kārena Ngaropo me Billy Tate Jones ngā kaikaranga o te taha ki te manuhiri. Ka noho au ki te whakaaro, ko au, ko au te kaiai whakariterite. Ka noho au me te whakaaro, ērā rima rau tāngata i konā. Ka tino pōhēhē, he kāinga Māori tēnei kāinga o Aotearoa. Ko te reo Māori tōna reo ake, ko ngā tikanga Māori ngā tino ture o tēnei kāinga. Tērā pōhēhē rawa tērā. Hoi anō hei wāhi ake i ngā kōrero. I te mea kei te āhua pērā ōku whakaaro mō te taha ki tō tātou reo. Ko te matapihi he ātaahua, engari he aha kei muri? He aha kei roto i te kihini, he aha kei roto i te rūma nui? He aha te reo koia e kōrerotia ana? Ērā mea katoa. Mehemea ka tae atu koe ki Michael Fa, te whare o Michael Fowler, Fowler te ata nei, ka pōhēhē koe, ko te reo o tēnei whenua, ko te reo Māori. Tūturu ake. Ka pātaitai mai ētehi o ngā tāngata, ētehi o ngā kiripanga o Āwherika ki a au. E! Ko te reo Māori ka tino kōrerotia i tēnei whenua. Ka whakaaro ake au, ā, me teka atu au rānei, kāore rānei. ā, ko te, ko te anehera kei tēnei taha nānei wēni. Ā, ka kī atu, kao, kao. Iti iti noa iho ngā, ngā tāngata Māori, Pākehā rānei e kōrero ana i tō tātou reo, ia rā, ia rā, ia rā. Ko te matapihinahe tāu e kitea ana. hei wāhi ake. Ko te akoranga mai a te kōrero a taku rangatira a Lee e pēnei ana, ko ngā kaupapa nui o te ao Māori ake, mō te reo ake, i takea mai i te iwi. Kāri take mai i te kāwanatanga, i a koutou rānei te taura whiri, i ētehi peka, ringaringa rānei o te kāwanatanga. Katoa ngā kaupapa i rewa ki runga, i whai hua, ka takea mai i te wairua werawera o te tangata. Nāwai i kī, whai mana ai te Reo Māori Society ki te kī ki Aotearoa, Aotearoa mā, ko te rā 14 o Hepetema, he rā mō te reo Māori. Tērā whakahīhī tērā. Ā, ko taua rā tonu, kia mōhio mai koutou, ko taua rā tonu, ko te rā i kitea Amerika e Christopher Columbus. Ko Columbus Day anō tēnā. E tērā kōrero tērā. Nā, i a ia e kōrero ana, me te mihi ki a ia mō, mō te ātaahua o ngā kōrero, i a ia e kōrero ana mō te, mō, mō ngā huihuinga i karori rara, i reira au, ā, ā wairua nei, whakarongorongo haere ana ki ngā kōrero a, a Dick rāua ko Media, a Pei, Tōna waimaria, ka noho i e ngā rekereke o Pei te whakarongo haere i ana kōrero, i a, i a Dick te whakarongo haere ana i a kōrero, i a KD rā anō te whakarongo haere ana i ngā kōrero hātikēhi o, o tēnā reanga, kua matemate noa atu. Ka mutu, kia whakaaro ake mō ētahi atu o ngā kaupapa reo Māori o tātou i roto i te whakatupuranga kua pāhi nei. I te kōhanga reo, i tīmata i te hāpori. Ko te Kāwanatanga ka whai mai. Inā kite e i tētahi kaupapa e wini ana, ā, kua petia. Ko te reo, ā, ko te reo irirangi. I reira māu ko te poi nei, ā, a Ngāhiwi. Ā, i te wā i whaka, i tīmataria e Piripi te reo o Pōneke, tērā politically incorrect term tērā, te reo o Pōneke. Kawau ko te reo o Te Whanganui-ā-Tara, engari ko te reo o Pōneke. Tētehi wiki noa iho, tētehi wiki noa iho. Kāre he moni, kāre he aha. Ko te werawera o te manawa, nāna tērā kaupapa i kawe. Hoeno, whakawaia katoa mātou ki roto ki tōna kaupapa. Ka mutu, ka riro i a au te hōtaka tamariki, Ka riro i a ia te hōtaka pūoro, rangatahi, ā, i a au ngā tamariki, i a ia ngā rangatahi. Ko tōna hōtaka te mea cool. Kāre he, kāre he utu, kāre he aha. Kāre mātou paku whakaaro mō te utu. Whakaaro kē mō te ātaahua o tō tātou reo. Ko, i kōrero, i kōrero te tangata nei te li nei mō, mō ōna ake tupua, ōna ake taniwha hikuroa. I a Koro, i a Api. Te wā i a mātau ko Ruka, ko Wiremu Paaka, ā, ko Hirini anō hoki. Me taku maumahara i tētehi kupu, tētehi rerenga kupu nāna i hōmai ki a au i a au e tamariki ana i te whare wānanga nei i Wikitōria, ā, ka whai tamariki au, ka whai taku pēpē tuatahi. Ka kī mai ia ki a au, Ahakoa pēhea, e tama, ka rangatira rānei koe, ka mana nui rānei koe, ka riro i a koe te motu, kāre ō take. Mehemea kāre e tukuna atu te reo Māori ki ō tamariki, ahakoa pēhea te nui o tō mana ki te ao whānui, ki te kore te reo e kōrerotia i roto i tō whare, ka reo take. Ka mutu kei te whakapono tonu au ki tēnā kōrero. Ko te tohu o te rangatiratanga i ēnei wā, ko tōu ake oati ki a koe me tō whānau, Kia riro ko tō whare he whare reo Māori. Ko tō whare he whare tikanga Māori. Ka kore, ka mate. Ahakoa pēhea te ātaahua o te wini, ka mate i roto i te whare. Kei te whakapono au ki ēnā kōrero. Kei te whakapono tonu ahau ki ēnā kōrero. Tae atu ki ngā kura. Takea mai te iwi. Ko te Kāwanatanga ka whai mai. Tae atu ki ngā wānanga, te wānanga tuatahi te wā i a Māui, te whare wānanga, te wānanga o Raukawa, a Whatarangi, kāre he moni, kāre he aha. Ka kī a Whatarangi, kei te whakatūngia e au taku wānanga, ka toru ngā tauira. Ko tana tama tetehi, Ko ana irāmutu ētehi. Ka toru. Ka tukuna atu e ia ōna tohu, te tohu tikanga Māori aha rānei. Kāre, kāre te Kāwanatanga i paku aro atu. Kāre hoki a Whatarangi i wehi. Kāre te Reo Māori Society i wehi. I runga i te aha, i runga i tō rātou whakapono ki te kaupapa. Ehara i te. Ko ētahi o ngā mea kei te whakararu au i ēnei wā, ko te reo Māori tētahi kaupapa rūrui moni ki ngā hei hei hei timotimo haere. Kei, kei riro te reo Māori ki tēnā kaupapa. Kei riro te Māori ko koina nahe tōna oranga. I tae atu au ki te kerēme mō te reo Māori tū ki Waiwhetū i te tau 83, Toru. Ono. Ono? E tama, ko koroua haere nga whakaaro. Tera kaupapa ataahua tera. Ka tae atu a Ta Heemi Henare me Ngapuhi te tautoko i te kereme. Tino maumahara ana au ki tana korero. Kare au i te mohi o ko wai te Ta Heemi Henare nei, he tangata noa iho nei. Ka rawe mohio ko te ariki tonu o Ngāpuhi nui tonu, ka tae mai, ka tū ake te tangata nei. Tino maumahara ana au, tū ake te tangata nei. Ka whakatakotongia e ia tana kōrero ki te, ki te taraipunara tokotoru nei, ko Tai Hākurei, ko Tā Kereama, ā, me Paul Temm, QC. Tokotoru nei rātou. Ā, ko Miria Simpson te kaiwhakapākehā, te initāpeta. Ka tū ake te himi hēnare nei. Ka kī, E, members of the tribunal, I beg your indulgence for just a moment, I have a few words that I wish to share with you. Pēnā rawa, pēnā rawa. Ko māua ka noho ki muri nei, noho radical nei i runga i a tō māua, o māua radical nono nei. Whakaaro ake au, e tama, ko wai tēnei pōkokohua? Nā wai rānei i tuku kia kōrero mō tōku ake reo? Tērā, tino pōhēhē tērā. Whakatakotongia e ia tōna kōrero i roto i te reo Pākehā. Ātaahua nei te reo. Ānō nei ko te Kuini o Ingarangi kē e kōrero ana. Ka mutu ka huri ki tōna reo tupu. E hoa! te ātaahua o te reo, ātaahua kē ake i te reo Ingarahi, Ingarihi o te Kuini o Ingarangi. Te ātaahu, ka mōhio koe he mea tupu i te whare wānanga tēnei tangata. Kāre tētehi kupu Māori kotahi, kāre noho ki tōna wāhi tika i roto i ana rerenga kōrero. Ā, kua takotongia e ia wana kōrero. Mō tana weputanga i a ia e tamariki ana, i a ia e kōrero Māori ana i te kura. Mō te mārō o tana pāpā me tana māmā kia reo Māori te reo i te kāinga, ērā mea katoa e ataahua ki te taringa. Kātahi au ka kite i tētahi tangata e rua pū ake ōna ao, e rua pū ake ōna ao. Pērā katoa te hunga i taetae mai. I a, i a Taniwharau Waru, i a Wiremu Ōhia, i a wai ake? Ā, i a Huirangi, of course, Huirangi Waikerepuru, oh, te, te tini atu, te tini atu. Ā, ko Rāwiri Rangitauira, te hoa tāne o Cathy, ā, me tētehi o ngā rangatira o Te Reo Māori Society, te rōia, ā, me Annette Sykes anō tana, tana pōtiki. Ka tū ko au, kua rongo pea koe koutou i tēnei kōrero, engari ka tū ko au, ā, he tamaiti wāwāhi tahā noa iho te mahi, ā, ka whakatoi atu ki a Mīria, ā, ka kī atu, ka tū ka kī atu ki te taraipiunara, E te Taraipiunara, kei roto i te kapu o ō koutou ringa aku raho e pupuri ana. Hoi anō, ki a au nei, ki a au tamariki noa iho nei, tamariki whakatoi noa iho nei, he kōrero rangatira e mea ana ko te oranga o ngā tamariki kei te pupuri i aku pēke, te oranga Kei a rātou, mehemea i tika tō rātou whakawā, ka ora taku tātai. Ka kore, ka mate taku tātai, tōku tātai reo Māori nei. Nā, whakatakotongia e au, e te Taraipiunara, kei te kapu o koutou ringa ōku raho e pupuri ana. Nā, ka titiro mai te Mīriana. Me ana, me ana mohiti, tiamu nei, tino tiamu nei. Kua pūkana kana mai. Ka titiro atu ia, tiro atu ia ki a Taihākurei mā, me te whakapākehā haere i ngā kōrero nei mō, mō Paul Tem, te, te Pākehā, o runga i te poari. Ka kī atu, E, learned gentlemen of the tribunal, you are grappling with my manhood. Ka mihi atu au ki a ia, ka tino mihi atu au ki a ia. Ka mutu, ka puta mātou ki ka mutu taku kauhau, ka puta atu au ki waho, kua oma mai te kuia rā, te pāku pīwakawaka kuia nei, ka haramai. Ka tiki ia i tana stiletto, tana, tana hoop, pono, pono tēnei kōrero, ka tiki ia i tana stiletto, ka paongia taku mātenga e te kuia. Nāwai, nāwai, nāwai kī e tika ana wēnā kōrero ki ēnā rā, kātahi. Kātahi ka kata te kuia rā. Koia, ana kei te mau tonu te, te maru. Kei muri nei. Uh, tērā, tērā. Tētehi wiki o te reo Māori, taku tau tuatahi moe i te taenga mai o tēnei tīpene, ā, taku tau tuatahi 80, ka haere mātou ko, ā, ko Te Ringa Mangu Mīhaka me Shane Jones ki te whare o te Kāwana Tianara. me tō mātou tēneti, koretake paku noa iho nei. Nā, mehemea kua kite atu koe i tēnā whare, kei, kei tua atu o te, o te wāhi mō ngā Pirihimana, he wāhi pātītī. Hau atu mātou ki roto, mātou tokotoru nei, hau atu mātou ki roto, whakatūngia e mātou tō mātou tēneti. Kua kōrero Māori katoa mātou. Ā, ko Shane rā, ko te ringa mangu i te mōhio ki te kōrero Māori. Ko au, kāre aku take, te rawa. Kāre i pau te, kāre noa kia pau te rua tau i kōrero mai nā e te, e te poina i au e ako ana i te reo. Ko au, ka noho ki te taha ki te kī, pōkarekare ana! Ngā wai o Rotorua! Ā, ka tae mai ngā Birīmana. Ki te pana atu i a mātou ki waho. Ā, me te aha, me te kōrero Māori katoa mātou, ka raru ngā pirihimana kei kīia kāre ngā Māori nei i mārama ki ō rātou kupu whakapeia rā i a mātou. Nā, ka tikina atu e pirihimana Māori ki te haramai te whakamāori i ngā, i ngā kōrero panapana. ka kī atu, ka kī mai te pirihimana te Te hā, te, te sergeant, ka kī mai te sergeant, Ā. Te Ringa Mangu Mīhaka and others, you are required to leave these premises forthwith or you shall be in breach of section, can't remember what it was, of the Trespass Act 1967. Kōrerotia, kōrerotia ki te tangata. Tae mai te, te pirihimana Māori nei ka kī atu, E Mīhaka! Tēnā koe! Kei te pēhea koe? Kei te pai ahau? Oh, ērā tāima katakata noa iho. Uh, ka, ka mauheretia te ringa mangu, pai noa iho mā ko Shane ka oma atu. Ana, i te pērā tonu mai anō i tērā wā ki tēnei wā, pērā tonu, tino tere māu te oma atu. Ērā, ērā tāima, ērā, he momo, he momo tāima. Tō mātou aroha ki te reo, tō mātou wehi kei mate. Kei mate i te ao. Kia kaua e kīia, kei te whaiwhai haere au i te kōrero a tēnei, kia kaua e kīia, i mate ai te reo i roto i a i te wā i a au e ora ana. I a au e tū ana ka pakanga tonu. Mātau katoa i te whakaaro pērā. Me te aha, i ērā wā ko te nuinga, whakapae ana au te nuinga o te ao Māori i te whakaae. I te tautoko. Tirohia e mātou ngā tatauranga i roto i ngā, i roto i ā mātou rangahau i te Y262, te kerēme o Y262. Ka tae ki te wā o ngā 80 me te tīmatanga o ngā 90, katoa, katoa o te iwi Māori, Tika tonu tēnei kōrero, katoa o te iwi Māori i hiahia kia ākona āna tamariki i roto i te reo, hei reo kotahi, hei reo e rua rānei. Katoa i kitea i roto i ngā, i kitea i roto i ngā surveys, i ērā wā. Ko te mate tonu, kāre te Kāwanatanga i tino kite, i pērā rawa. te hiahia o te iwi Māori. Ka taka mai ki te wā, ō atu, ō katoa atu ana ngā Māori ki roto i ngā kōhanga, ko te mate kē te, te, te itiiti o ngā kaiako. Pērā anō te kōrero ki ngā kura, pērā anō te kōrero ki ngā whare wānanga. Nā, ka āhua hōhā ngā mātua Māori, te koretake o ēnā kaupapa, ēnā kōhanga, ēnā kura, ka āhua huri. Taka mai ki nāianei ko iti haere, tino iti haere, nā tamariki Māori e haere ana ki ngā kura, ki ngā kōhanga. Kua iti haere rānei, kua mau rānei, e kore piki ana, e kore paku piki ana. Nā reira, me, me whakakapia ngā kōrero uh, ki te tīmatanga pea. Nā wai te rā o te reo Māori whakatū, nā te iwi ake. Kaua, nā te, kaua mā te kāwanatanga, mā wai atu rānei, mā te iwi ake. Koina te oranga. Katoa o ngā kaupapa ka tīmatahia ki te kāwanatanga, ka mate. Engari, ngā kaupapa i tīmatahia i te iwi, ka ora. Ka whakatūngia he rā mō te reo. Ka pai, ka pai. Kua wiki mō te reo ināianei.

Rapua ngā kaupapa radical nei i takea mai i te iwi hei oranga mō tō tātou reo. Kei kīia i te wā i ora ai koutou i mate ai te reo. Tēnei whakaaro tētehi. Mehemea he wā mō te reo te kaupapa tika i ngā tau 70, 80 nei, tērā pea he wāhi mō te reo te kaupapa o nāianei rangi. He aha te mate o te whakaroherohe, te tairāwhiti, te urewera, te taitokerau, hei wāhi reo Māori? Mehemea ka kōrerotia ēnā kōrero ki ngā rūnanga o ērā takiwā kāre kore ka whakaae mai, mehemea ka kōrero ki ngā marae reira kāre kore ka whakaae mai, mehemea ka haere koe ki Wēra, ki Airani, ka kite koe i ngā wāhi pērā. Mehemea ko te wā o te reo Māori te kaupapa o te whakatupuranga kua Kua heke, ko te wāhi pea o te reo Māori te kaupapa mō ngā whakatupuranga kei te haramai. Hoi anō hei whakaaro noa iho mā tātou mō ngā, mō ngā hāora kei te toe o tēnei rangi whakamaumahara o tātou. Hoi anō ēnei kōrero, āpiti hōno, tātai hōno, rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, Tēnā koutou katoa ka huri. Aa, hoi anō, e tika ana te kōrero waimarie tātou i ngā tokorua nei. Aa, ko te wāhi e nāne tekau meneti pea kei te toe, aa, kia tuku pātai mai koutou, aa, ki ngā rangatira nei. Kei a tere tonu te mihini hopu kōrero, nā reira me he pātai tāhau, ka haere atu ia ki a koe. Kaua e whakamā. Ko taku pātai, oh, tino tāhau. Ko taku pātai mō tēnei rā, e rongohia hoki nā kaupapa mō tēnei rā i whitu i te haere o tēnei rangi. Engari e mihi atu ngā rangatira. Kia ora koutou. Ko taku pātai, he wāhanga pea mō tēnei, mō tātou reo e whakatū i roto tēnei ao mō ngā kaumātau, kaumātua pēnei ki au nei, e tukuna ana ki ngā kaumātua e pakeke haere. A Kunipe, he wāhanga tēnā mō nā kaumātua e pakeke haere, e whakakarawhiuta reo i roto o ngā hāpori i tēnā, i tēnā kāinga, huri noa ki te ao. A Kunipe, he wāhi pea te tuku ētahi pepe mō rātou he whakakoha, koha ki te kohanga o te tātou reo. He kōrero tēnā. Nā reira, tēnā tātou katoa. Kia ora. Tēnā koe te kaumātua, tino tautoko anau i tēnā whakaaro ohu, nō te mea te āhua huri haere o te reo ināianei ka whakaaro ake ngā mea e ako ana i te reo Māori, ko te tino tauira o te reo Māori ko Scotty Morrison. He reka mā. Me huri kē te whakaaro ki ngā kaumātua ngā kuia, kei a rātou ngā tauira, kei a rātou te whaka. hua tika, te whakatakotoranga tika, te whānui hoki o ngā kupu. Ehara, nā, ehara kai te, ngā kaimahi o te, te pouaka whakaata. E he, kai ngā kaumātua kē. Nō reira, he, he kaupapa nui tērā kia uru mai te āhuatanga o ngā kaumātua koia ki roto i ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa tae atu hoki ki ngā wānanga. Tēnā koe mō tēnā whakaaro.

Tētahi whakaaro i wareware ai te kōrero te whakaputa, ā, e kī ana tātou kei te matemate haere te reo Māori. Ko tāku nei karekau, kei te ora rawa atu te reo Māori. Kei roto taku ngākau, taku wairua e moho ana au, e moe ana au, kei te kaha tātou te iwi Māori ki te Akiaki ā tātou tamariki mokopuna ki te mau, ki te kōrero i te reo Māori. Kaua e waiho mā tērā rēwera e kī ana, oh, kua mate te reo Māori, me, me ako tātou i te reo Pākehā karekau. Kia tae rā anō pea tātou ki te, te tirohanga whānui a te New Zealand Council for Educational Research, E tāparahia ana i ngā mahi rangahau a Richard Benton mai ngā tau whitu tekau, mā rātou tonu e kī, nā te mea kei te uru ka kuhu atu rātou ki roto i tēnā, tēnā kāinga i ngā hapori iti, kia tirohia ake te korohia o te reo i roto i te whāmere. te whānau me te hapū, mā reira tika tonu ka kite tātou kaha tonu te reo ki roto i ngā kāenga. Kaua e depressed mā mō te reo. Mena ka tae au tēnei pakeke tāngata ki, ā, kei te kaha te koroti o te reo Māori i roto i te whāmere, ana, kai a koutou anō tērā. Kotahi te pātai pea, he kōrero anō, kua pau kē rānei ngā kōrero? Kāre koe i mahi i te whare wānanga o te o Wikitōria, engari tēnā whakamārumahia te hōhonutanga o wā koutou mahi hei whakatairanga i te reo i taua rangi tonu. Ko ta, kua kōrero te rā, engari he aha nei wā koutou mahi whakaputa i ērā, tērā whakaaro me whakanui te rā? I taua wā tonu nei. Well, me maumahara te nui ngō mātou kāre mā te moeho ki te kōrero Māori. Ana, ko ētahi, ko Robert Pouwhare, ko Joseph Terito, ko Hā, Hākopa pea, ko Cathy pea. Nā te mea koia te tamāhine o te kaiako, a Koro. Nā reira, ko tā mātou nei he, he akoako i te kawa o te marae. te kawa o te marae, ngā tikanga o te marae. He, he thesis nā um, Pita Awatere i, tu, i tuhi i a i roto i te whare herehere pea. And so ka parakatihi mātau i ērā mea, te karanga, ngā, ngā pēpiha, ngā uh, whakatau ki ngā tauparapara, ngā waiata mōteatea. Rongonui nei mātou te Rōpū Reo Māori Society mō tō mātou waiatatanga i te pōpō e tangi ana tō, e hia kē te roa, nē? Nē, nō reira, tū, tū meke mātou, tū whakahīhī ai mātou, ā, haere ki ngā pāpara kauta, te kōrero Māori atu ki ngā bartenders, kia rua ngā pia, Ā, ina kia kotahi te wehiki, mm, ina kia toru ngā wehiki pea. Ā, wēra ka parakatihi te reo Māori i ngā wā katoa, ā, ā, mai te ata tae noa ki te pō. Ā, tā mātou anō ētahi o ā mātou mahi ko te akiaki, te whakahau i ngā rangatahi. ki te ako i te reo Māori. Ko te nuinga o ngā rangatahi, ngā tamariki i taua wā, i roto i ngā mahi kapa haka, tītira mai ngā iwi, etc. Kāore te mōhio he aha te tikanga o ā rātou waiata. Nō reira ka haere mātou ki roto o Ngāti Pōneke ki te whakaako, anei te tikanga o taua kupu. o taua whiti, o taua rerenga. Um, ngā, mea, ngā mea practical hoki, eh? ngā mea practical, te, te haere, um, te storm rai, te, um, te whare kai, te whare, wa, um, te whare wānanga wikitoria, te, te pei te haere, anei te kuaha, arā te wini ki roti ngā āhuatanga o te whare, Nekiti Miniti ai kua whakahēngia te reo Māori mō um, damage to property. But um, ērā āhuatanga e, ka tae, kare tae au i tēnei wā te whakarārangi haere, but he kaha mātou ai nā te mea, if you haven't got it, you want it, badly. Yeah. Huianora, kei te pou haere te tāima, nā reira me mihi ki ngā tokorua nei, homai te pakipaki. Mō te ātaahua o ngā kōrero, me mihi hoki ki a Tere, nāna te rā nei i whakarite. Kia ora Tere. He tino rā motuhake anō hoki tēnei, nā te mea koinei te rā i whānau mai ai taku tamāhine. Nā reira Pipi, mēnā kei te mātakitaki mai koe, hari huritau ki a koe. Ahoi anō, mā whiti aua tā tātou hui e whakakapi. Me mihi ki a tātou katoa i tēnei rā, rā reo Māori, Ā, me kī, tō tātou reo, he tino taonga te reo i raro i te Tiriti o Waitangi, engari ki te kore e kororihia, kororihia tō tātou reo, ā, ka mate. Nā reira, tēnā rā kōrua i haramai nei ki te kōrero, ā, me te mihi anō hoki ki te whare nei, ā, nā koutou tonu i tautoko. Hoi anō, māhau Whitiawa, māhau tā tātou hui e whakakapi. Kia ora tātou. Hoi anō ki au noa e tātou, kia āta whai mai e te Ariki ki a mātou e te tari atu nei mātou ki a koe, koe he ringaringa ārahi mō mātou i tēnei rā, hei whakaora anō i a mātou nā wā o te raru koia mātou ka whakamoemiti, ka whakakorōria ki tō ingoa tapu. Āmine.